Vawleicung khuazaram kip ummi dawtmi nulepa ulenau hna dam in nan um cio hna maw? Lengcungtlang China in lunglawm tein kan in don ṭhan hna. Mei nilhlei nih zinglei thongchimnak cu kan phan ṭhan hna. Ka thaw chimnak hi a hram thawk in a dongh tiang na kan ngaihpiaknak lai kan in sawm hna. Ka chim dingmi hna cu ka lemio ah kawlralhrang le CNDF phuffat hna karlak ah kahdohnak a chuak i kawlralhrang lei in minung pasarih an thi, panga hliamhma an tuar. Te Chong peng ah a ummi peng uktu hna le Physothi phu pawl hna i inn cu PDF nih an lak. Jesuh cu pengah ralhrang nih nihnih chungah khuahra an khangh. Kale peng Jising khua kiangkap ah kahdohnak a faak. Thawei peng Khimung chung khua pawngah kahdohnak a chuak i kawl ralhrang leiin pakhat a thi i kawl ralhrang leiin hriamnam zong an lak khawh. Korel hrang lei nih hriamnam ngan an hman caah mipi pakhat a nunnak a liam timi le Sikan ramṭhen Kanile vale ah kahdohnak a faak timi hna ka rak chim lai. Kalemyo ah Korel hrang pawl nih rallam an sernak hmun ah CND a phufonh hna nih an kah hna caah Korel hrang lei in minung pasarih hrawng an thi i panga hliamhma an pu. Sikan ramṭhen Kalemyo khuachung ah Korel hrang pawl nih Rallam an sernak hmun hmunthum ah mipi rungvengtu ralkap hna nih mei na hra zan ah khan an kah hna caah Kawl ralhrang lei in minung pasarih hrawng an thi i panga hliamhma an pu tiah kan theih. Kalaymyo Tawngpila sang chung a ummi Kawl ralhrang pawl cu CNDF phufuat hna nih mei na hra zan suimilam pariat hrawng ah an kah hna caah Kawl ralhrang lei in paruk a thi tiah kan theih. Samneh saang chung zongah Kawl ralhrang pawl cu mipi vengtu ralkap hna nih an kah hna caah Kawl ralhrang lei in pakhat a thi i pathum hliamhma an tuar. Tahan sang chung zongah Kawl ralhrang pawl king a ciah liomi cu mipi vengtu ralkap hna nih an kah hna caah pahnih hliamhma an pu tiah CNO CNDF nih cun an langhter. Hi kahdohnak hi Kawl ralhrang le CNDF, PDF ka le CSS, GRF ka lakah a chuakmi kahdohnak a si i hi kahdohnak chungah hin mipi rungvengtu ralkap lei in a thimi le hliamhma a pumi um loin hnu ah ṭha tein an kir kho tiah kan theih. Hi kahdohnak chungah hin Kawl ralhrang pawl nih hriamnam ngan an hman caah mipi um sawsawhmi minung pahnih cu hliamhma an tuar tiah kan theih. Techawng pengah ummi penguktu bawi hna le pisaw-ṭhi pawl inn cu PDF nih an lak. Ṭaningtari ramṭhen Techawng peng Pendet khua ah a ummi zauk peng uktu hna le pisaw-ṭhi phu pawl hna inn cu May na hleikhat zinglei ah PDF nih an luh hnawh hna. Cun mah kaw ralhrang pawl umnak le Pyesawṭhi pawl umnak cu KNDO le PDO pawl nih an khangh dih tiah kan theih. Jesuh cu pengah kaw ralhrang hna nih nihnih chungah kawhra an khang. Makwe ram ṭhen Jesuh cu pengah a ummi kawhra hna cu Kawr ralhrang pawl nih mei na hra le na hleikhat na hnih chungah luhhnawh in an khangh caah an khua hna cu a ciam in a ciam dih tiah khuami sinin kan theih. An i khatnak ahhin Kawl ralhrang pawl hi khuali ah an lut i inn sawm thum le inn thum an khang. An hnihnak ah hin khua thum ah an lut i an khangh thluahmah ko. Cun mipi hna hi an ṭih ruangah an zaam i an khua hi an chuahtak tiah theih a si. Kaw ralhrang pawl nih mah khua hra hna hi an khangh i an inn pawl zong a ciam in a ciam dih tiah kan theih. Kalepen Yisin khua kiangkap ah kahdohnak a fak. Mei na riat in na hra na thum chungah hin Kalaymyo Yisin khua kiangkap ahcun Kawl ralhrang le PDF karlak ah kahdohnak a fak ngai. Mah kahdohnak ahhin ralhrang pawl nih inn zathum le inn kul hrawng umnak Yisin khua cu an khua ningin an khangh dih, tiah khuami pakhat nih VOA ah a chim. May ni riat ah hin ralhrang pawl hi kan khua ah an rak lut i hriamnam ngan in vui zakhat hrawh an kah. May na kua ni zongah cu bantuk ṭhiamṭhiam cun an tuah. May na thla ni ah cun kan khua hi a ningpi in an khangh dih tiah a chim. Atu, atu zong hi kan khua chungah an um ko rih, an kal rih lo tiah a chim chih. Mah khua hi inn zathum le inn kul ummi a si i a za tein a kaang dih tiah khuami pakhat nih a chim. Mah bantuk kahdohnak le ralhrang pawl nih an khanghpiak hna ruangah hin Zishin khua le a kiangkap ummi khua pawl hna cu khuachung ah um ngam loin an zaam dih tiah kan theih. A zammi hna ah hin zeihmanh keng manh loin thinphang tuk in a zammi hna ruangah zeihmanh a nei lomi pawl hi minung thong ah hrawng an si. Thong hnih kul le khat September thla chung zongah khan ralhrang pawl ruangah mah khua pawl hi vikhat cu an rak zam bal cang. Thawei peng Kymun chung khua pawng kahdohnak ah kawlralhrang lei in pakhat a thi i kawlralhrang lei hriamnam zong an lak khawh. Taningtari ramṭhen Thawei peng Kymun chung khua pawng ah mei na hra zanlei sang ah EDF le ralhrang karlak ah kahdohnak a chuak i ralhrang lei in minung pakhat a thi i ralhrang lei hriamnam zong an lak khawh tiah kan theih. Hi kahdohnak ruangah hin mipi minung pakhat zong a nunnak a liam. Hi kahdohnak hi minute sawmthum chung hrawng a sau i ralhrang lei in pakhat a thi pahnih hliamhma an tuar ma meithal pakhat meithal kuan bokli le Kuan kuan zumhnih le kuan hleikhat kan lak khawh tiah EDF sinin kan theih. Kahdohnak a chuah hnuah hin Kawl ralhrang pawl nih hriamnam ngan cu an duhnak hmun poah an kah caah khua chung i a ummi phungki sianginn pakhat ah hriamnam ngan kuan pakhat cu a tlak ruangah Maka sianginn chung i ummi minung pakhat cu a nunnak a liam tiah kan theih. Sakar ramṭhenh ka ni le pale ah kahdohnak a fak. Sakar ramṭhenh ka ni le pale pengah mei na hra zinglei ah ralhrang le mipi vengtu ralkap karlak ah kahdohnak a fah tuk caah Kawl ralhrang lei in hriamnam ngan le raltuknak vanlawng zong an hman tiah kan theih. Ralhrang pawl nih hriamnam ngan le raltuknak vanlawng an hman caah mipi vengtu ralkap lei cu hnu ah an kir ṭhan. Kahdohnak ruangah hin a pawngkam i a ummi khua pawl hna cu a himnak hmun ramtang ah an zaam. Hi ramtang an zaamnak hmun ah hin mipi pawl cu rul nih rak cuk ruangah a nunnak a liammi zong an um tiah kan theih. Pale peng chungah hin kahdohnak ruangah inn le lo ngei loin inn le lo a zaam takmi hna hi kawhra reng lo an si. Kawlralhrang pawl nih hi peng chungah hin an inn le an lo an khanghpiakmi hna hi cu a tam tuk hringhran cang a thongreng lo a si cang tiah kan theih. Internet tlan an phihpiaknak hna zong hi thlenheh reng lo a si i Mah internet tlan an phihpiak hna ruangah hin mipi leiin harnak an tuar khun tiah VOA nih cun a langhter. Kan chim khawh tawk cu mah vial hi si rih lai. A dih dongh tiang a kan zoh i a kan ngaitu nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi kan ngei. Hmailei zongah lengcung tlang Channel hi tha a kan pe zungzal dingin kan sawm hna.